Salam mähriban doganlar, eziz illeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, orazalaryňyz kabul, mübärek bolsun. Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň döwletli maslahat gepleşiginiň nobatdaky sanyna başlaýarys. Bilinşi ýaly, soňky günlerde Türkmenistanyň içinde we daşynda Türkmenistanyň geljegine düýpli täsir edip biljek dürli üýtgeşmeler, hereketler bolup geçip dur. Olardan iň esasysy on sekizinji aprelde Haramdagyň kakasynyň aradan çykmagy we şoň bilen baglanyşykly Şoň töwereginde Haramdag barada-da dürli myş-myşlaň, dürli manipulýasiýalaň, dürli prowokasiýalaň, ýalan habarlaň ýaýradylmagy, şunuň bilen baglanyşykly dürli gatlaklardan bolan watandaşlar bilen pikir alşyldy, maslahat edildi. Şu günki döwletli maslahatda şol maslahatlaň jemini siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Hemme zatdan owal şu Türkmenistanyň içinde we daşynda, Türkmenistan bilen baglanyşykly bolup geçýän ýagdaýlara düşünmek üçin hemme zatdan öňürti bir zada gowy düşünmeli. Bir hakykata gowy düşünmeli. Bir tebigy ýagdaýa gowy düşünmeli, şony gowy seljermeli. Olam näme? Alla tarapyn berilen diýlen bir gürrüň bar. Bir adama ukyp, gowy karýera, hünär, abraý, şeýle-de halkyň ykbalyna peýdaly işler etmek, uly rol oýnamak, şulaň hemmesi Alla tarapyn berilýär. Alla tarapyn käbir aýratynlyklar, özboluşlyklar, üstünlikler, hünärler, aýratynlyklar berilmeýän watandaşlar näme edýär? Şol Allaň bermedigini ýalan bilen, töhmet bilen, pyssy-pyjurlyk bilen, dönüklik bilen, adam satmak bilen, ogurlyk bilen aljak bolýar. Şony şo zatlar bilen şoň öwezini şeýdip doljak bolýar, haramlyk bilen doljak bolýar. Şoň üçin häzirki döwürde Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlara doly göz ýetirmek üçin ilki bilen edilmeli zat halal bilen haramy bir-birinden aýyrmaly we seljermeli. Birleşmeli diýilýär, adam satýanlar bilen Watanynyň, halkynyň, il-gününiň bähbidini gözleýänden birleşdiriljek bolmagy gaty ýalňyş pikir. Şoň üçin şu günki gün ynha şol Alla tarapyn hiç hili bir aýratynlyk berilmeýän, halk tarapyndan adam ýerine goýulmaýan, adam sanyna alynmaýanlar şu gün öz aralarynda edil şagallaň bileleşip, uwlaýşy ýaly, bileleşip hereket edilişi ýaly, edil şol haýwanlaň esasy instinktleri bilen herekete geçip, ganyň ysyny alyp, Türkmenistanda gannöküşiklik etdirjek bolýarlar, gurnajak bolýarlar. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň, adamzat taryhynyň hiç bir döwründe gannöküşikligiň ýönekeý halka, adamzadyň bähbidine, bir halkyň, döwletiň bähbidine bolan ýeri ýokdur. Eger dogry düşünje bilen, dogry strategiýa, dogry bilim, dogry tejribe, dogry adamlar bilen dogry hereket edilende, gan dökülmänem halkyň ykbaly gowy tarapa ugrukdyrylyp bilýär, gönükdirilip bilýär. Muň bilen baglanyşykly taryhda gaty köp tejribe bar. Köçä çykmak, Gabat gelen zady ýykyp ýumurmak, ýakmak, öz emosiýaňy görkezmek, häzirki oturan haram tohuma, haramdaga garşy öz nägileligiňi wandalizm bilen görkezmek by watansöýerlik däl, by göreş däl, bul aktiwistlik däl, by hemme zatdan öňürti, şol watandaşlaň maňlaý deri bilen gazanylan zatlaň ýakylmagy, ýykylmagy, ýumrulmagy, ýok edilmegi. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Eger içerki uruş bolsa, uruş häzir uruş üçin heşelle kakýanlar. Uruşda çekilen ýitgini ýene siziň ýagyrnyňyza ýüklärler, mähriban doganlar. Şoň üçin hemme zatdan öňürti uruşdan, dawa-jenjelden prowokasiýadan, propagandalardan uzak duruň. Ine, ýönekeýje mysal. Bir adam bir zadyňyzy ogurlan bolsa, şol adama ikinji gezek öz zadyňyzy ynanarsyňyzmy? Ýönekeýje logika bilen baha bereliň, analiz edeliň. Elbetde ynanmarsyňyz. Onda näme üçin biz halkyň ykbalyny öňki halkyň geljegini owal ogurlan adamlara täzeden tabşyrmaly. Biz näme üçin ogry-jümrülere, jenaýatkärlere, kanundan gaçanlara, diktatorlyklaň şu günki derejä ýetmeginde wezipe alyp, şolar bilen bile pul aýlap, haram pul iýip, diktatorlyklary şu derejä ýetirenlere halkyň Ýurduň şeýle elhenç ýagdaýda bozulmagyna sebäp bolan, şonda uly rol oýnanlary biz näme üçin diktatoryň alternatiwi höküminde kabul edip, şolary halasgär kabul etmeli? Ogrudan halasgär bolýamy? Haramçylyk edip ýören adamlardan halasgär bolýamy? Logika barmy şul işde? Gowy şuny pikir edip görüň. Şoň üçin biz näme üçin bu zatlary aýdýas? Bir adamy ýalňyş ýoldan gaýtarmak, bir adamy otdan halas etmek, oda atyljak bolýan adamlary duruzmak, il-günüň bähbidini aramak, adamzadyň bähbidini aramak, ynha, biz şuň üçin edýäs şu zatlary. Şoň üçin halaly haramdan seljeriň. Allatarapyn hiç hili özüne aýratynlyk, ukyp, abraý, baýlyk, berilmedik adamlar Alla gahar edip, adamzatdan, öz halkyndan, öz ýurdundan ar aljak bolýarlar. Ýurdy ýakyp ar aljak bolýarlar, gan döküp ar aljak bolýarlar. Bular şu wagta çenli näme etdi? Diktatorlygyň şu derejä ýetmeginde rol oýnady. Korrupsiýa gatnaşdylar. Hemme zada gatnaşdylar. Bigünä adamlary basmaga gatnaşdylar, gan dökülmegine, gözýaş dökülmegine gatnaşdylar. Bular ýene doýmadylar. Gözýaşyna-da, gana-da, pula-da doýmadylar. Şoň üçin bulaň bar edýän zady öz haram bähbidi üçin eýdip-beýdip häkimiýeti ele geçirmek. Bular häkimiýeti ele geçirse, Baluniňize batmarsyňyz, şundam ýadyňyzdan çykarmaň. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Bular ukyply däl. Düşnükli. Edýän çykyşlarynda-da ýalňyşyp otyrlar. Özleriniň ukyply däldigini, şul işlere özleriniň mynasyp däldiginem bir gezek däl, telim gezek subut edýärler. Ýöne, hä, bular ýaly bolsa, bular. ukyply däl bolsa, bular haram bähbidi üçin her zady etmäge taýýar bolsa, hawa, ýöne-de ýalňyşyp oturan bolsa, bular nähili bu ganyküçükligi başaryp biler, durmuşa geçirip biler diýip sorag döreýär. Bular öz haram bähbidi üçin Türkmenistan we töweregindäki ýurtlardal şo regionda, sebitde özleri ýaly haram bähbitlerini gözleýän daşarky güýçler üçin, keseki basybalyjy güýçleriň bähbidine bular hyzmat edip bilýärler. Bular şoň podrýadçygy, şoň gullukçysy bolup bilýärler. Ondan näme bolýar? Bulary ulanýarlar, Türkmenistanda we regionda gan çaýkaýarlar, gowy edip bulaşdyrýarlar, Myrat Gurbanowyň ýigrimi-otuz gün dowam eder diýýän gannöküşikligi ýigrimi-otuz ýylam duranok. Ondanam aňryk gidýär onnoň. Bu kimiň bähbidine? Öz haram bähbidi üçin. Hudaý tarapyndan hiç zat berilmändigine gahary gelip, Hudaýdan, ýurdundan ar aljak bolýan, häkimiýeti öz eline geçirip, haram bähbitleri üçin ýurdy we halky gynajak bolýandan bähbidine bolýar bu zatlaryň hemmesi. Şoň üçin ägä boluň, otdan daş duruň, uzakda duruň. Oda ýanaşsaňyz, ýanarsyňyz, gazana ýanaşsaňyz, garasy ýokar. Oraza aýynda ýagşy dilegde boluň, hemişe pozitiw boluň, prowokasiýalara ynanmaň, ýalan propagandalara ynanmaň, Hemme zady logikaň ramkasynda goýup, logika bilen, aň-düşünje bilen seljeriň. Şu bada çenli adamzat taryhynda bolup geçen ähli tejribelerden, syýasy wakalardan mysal alyň, görelde alyň. Şu günki döwletli maslahatymyz şundan ybarat. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň, Alla ýaryňyz bolsun, öýüňize we ömrüňize bereket, mähriban doganlar!